Croeso i Esblygiad Cymru. Mae'r oriel hon yn adrodd hanes Cymru ar draws biliynau o flynyddoedd, o graig foel i dechreuadau bywyd hyd at amser y deinosoriaid. Fe wnaeth y deinosoriaid ddiflannu 65 miliwn o flynyddoedd yn ôl, ond mae ffosilau yn ein helpu i ddysgu amdanynt o hyd. Gall unrhyw un, yn unrhyw ran o'r byd, ddod ar draws ffosil, ond er mwyn ei deall go iawn, mae angen help arbenegwr arnom. Dyma Lucy, paleontolegydd yn yr Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Lucy, beth yw ffosil? Olion anifeiliaid a phlanhigion a oedd yn byw amser maith yn ôl yw ffosilau. Pethau fel trilobytau, dail redyn a phlanhigion eraill, amanitau a chreigion eraill ac wrth gwrs esgyrn a dannedd hefyd, ond mae ffosilau yn cynnwys hefyd traciau a marciau sy'n cael eu gwneud gan anifeiliaid fel olion traed.
Rydw i wedi bod wrth fy modd â deinosoriaid ers oedran ifanc, felly dwi wedi dod ac ychydig o fy hoff deganau deinosor. Gobeithio y byddech chi'n gallu dweud ychydig bach mwy wrtha i amdanyn nhw. Um, beth allwch chi dweud wrtho mi am y dinosaur yma?
Yn anffodus, nid dinosaur go iawn yw'r pterosaur. Ydych chi ddim? Na.
Oh, okay.

Beth am y Tyrannosaurus Rex? Ia, dinosaur yw'r T-Rex.
Reit. Felly mae pob dinosaur yn fawr, yn ddychrynllyd, gyda Dannedd miniog. Ydyn nhw? Dim o gwbl. Roedd deinosoriaid o bob clw a clun i gael. Fy hoff deinosor yn yr amgueddfa yw deinosor â ffug fel hoedyn o'r enw Edmontosaurus. Roedd yn bwyta planhigion a roedd ganddo lawer o dannedd arbennig i'w malu yn ddarnau. Roedd yn ddeinosor eithaf fawr. Roedd rhai ohonyn nhw dros 12 medr o hyd, ond roedd rhai o ddeinosoriaid yn fwy na hynny. Dyma asgwrn coes y Padosaurus ac mae'n enfawr. Roedd y Padosaurus tua dwy waith mor fawr ag Edmontosaurus, dros 20 medr o hyd. Roedd yn un o'r deinosoriaid sauropod mawr pedair coes gyda gwddf a chynffon hir. Ond nid oedd pob deinosor yn mawr. Roedd yn clawr o ddeinosoriaid bach hefyd fel Hypsilophodon a oedd tua maint ci, dim ond i i ddwy fedr o hyd. Ac of gwrs, mae adair yn fath o ddeinosor hefyd, yr unig ddeinosoriad sy'n dal o gwmpas heddiw.
Felly, gyda'r fath amrywiaeth o ddeinosoriaid yn y byd, Ble roedden nhw'n byw? Oedd na ddeinosoriaid yng Nghymru?
Roedd modd dod o hyd i ddeinosoriaid dros y byd i gyd. Yn anffodus, nid ydym yn dod o hyd unrhyw esgyrn Tyrannosaurus yng Nghymru, oherwydd nid oes gennym unrhyw gregiau aml o'r cyfnod hwnnw. Ond mae'r deinosoriaid rydyn ni'n eu darganfod yng Nghymru yn rhy hen Mae rhai o'r olion traed deinosor gorau yn y byd wedi eu darganfod yng Nghymru. Cafodd rhain eu darganfod ger y Barre de Cymru, yn agos at cle y daeth merch bedair oed o hyd i olion troed ffosil yn ddiweddar. Nid oedd modd i ni dweud yn union pa ddeinosoriad a dawodd yr olion traed, ond gallwn dweud pa mor fawr oedden nhw, a gallwn dyfalu pa fathau o ddeinosoriaid a allai fod wedi'u creu. Roedd y rhan fwyaf o deinosoriaid yn bwyta planhigion, a dim ond rhai ohonyn nhw fyddai wedi hela anifeiliaid eraill. Ac rydym hefyd weithiau yn dod o hyd i esgyrn a ddannedd deinosoriaid, a hyd yn oed sgerbydau deinosoriaid yng Nghymru. Yn 2014, cafwyd darganfyddiad cyffrous iawn, sgerbyd math newydd o deinosor mewn creigiau ar y traeth ger Penarth. Cafodd ei enwi yn Dracoraptor. Deinswr ifanc oedd hwn, nid oedolyn, ac roedd yn eithaf bach, dim ond tua dou metr o hyd. Fel Tyrannosaurus, roedd Dracoraptor yn bwyta cig ac roedd yn cerdded ar ei ddou goes gefn. Ond roedd yn byw filiynau o flynyddoedd cyn y T-Rex. A dim ond cyfan drud perch iawn ydyn nhw. Felly, fel y gwelwn, mae gan yr Amgueddfa lawer o ffosilau. Mae hyd yn oed ragor y tu ôl i'r clenni. Mae gan yr Amgueddfa lawer o ffosilau anhygoel y gallwch eu gweld pan fyddwch yn ymweld, ond mae gennym lawer mwy yn ein storfeydd y tu ôl i'r clenni. dros 700,000 o ffosilau. Mae hwnnw yn ormod o lawer i ni ei harddangos yn yr orielau, ond daw artistiaid a grwpiau i'w gweld yn ein storfeydd. Ond mae gennym hefyd ffosilau mawr fel y benglog ichthyosaur hon o Benarth, gyda'u clygain mawr a chlawr o dannedd miniog pigog. Gobeithio eich bod wedi dysgu llawer mwy am ffosilau, yn barod ar gyfer eich ymweliad nesaf â'r amgueddfa. Cofiwch, gallwn eich helpu i adnabod ffosilau yr ydych chi wedi canfod eich hun. Efallai y gallwn adnabod deinosor hyd yn oed!